Хәерле кичләр булсын. Эфирда язмышлар ярында тапшыру. Студиядә Лилия Закирова. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, атна сайын эфирга чыгучы әлеге тапшыруны тыңлаучылар да, инде катнашырга теләүчеләрнең дә саны арта. Әлбәттә, күпчелеге пәрдә артында калуны хуп күрә.

Килгән тагын бер катнашык.
Тапшырылмаган хатлар.
Миңа 74 яшь, язмышымнан канәгать түгелмен дип әйтә алмыйм. Ирем белән өч бала, өч ир егет тәрбияләп үстердек. Гаиләбездә тавыш кауга чыкканы булмады, чөнки ирем бик тә яхшы кеше иде. Улларыма матур тормыш өлгесе булды ул. Ә миңа кул күтәрү түгел тавыш та күтәргәнем юк иде. Гаиләбездә үзеңнән көчсез кешеләрне рәнҗетмәскә кирәк дигән алтын кагыйдә яшәде. Ирем улларыбызны да нәкъ шулай тәрбияләде. Бәхетемә генә тигез картлык язмаган икән. 60 яше тулар тулмас, аумас терәгем, бар канатымны югалттым. Балаларым бәләк булган иде инде. Шулай да иремнән калгач, ярты дөньям юк булган кебек булды. Олы улым Мәскәүгә китеп гаилә корды. Әтипчегемә язмыш чит илләрне язган икән. Ул анда барып төпләнде. Ерактагы кояш якты яна диләр бит. Улларым, киленнәрем бик тә игътибарлы. Елга бер генә кайтсалар да, матди ярдәмнәреннән дә ташламыйлар. Игътибарлы да үзләре. Алар ярдәме белән мин яшәгән йортны яңарттык. Уртанчы улым Фаилгә өр яңа йорт торгыздык. Уртанчы улым авылда калды, өйләнде. башка чыкты. Инде балалар үсеп килә. Сөенеп кенә яшис икән дә бит. Юк шул. Язмыш бер кулы белән сыйпаса, икенчесе белән кыйни диләр мәле. Авылда улымның хатыны бер көн елап килде. Фаил көннән көн хәшәкләнә, кул күтәрә. Моңа кадәр сиздермәгән идем, инде түзәрлегем калмады. Ул көннән-көн кансызлана бара, дип тәнендәге кара янган урыннарны күрсәтә. Үз күзләремә үзем ышанмадым. Чөнки без балаларны алай тәрбияләмәдек. Улым янына киттем. Һәм күзләрендә нидер сәерлек тудым мин аның. Әни, син безнең арага катышма. Үзебез беләбез, диде ул. Шулай да бүтән эчмим, кул күтәрмим дип сүз биреп калды.

Шул вакыт ике тапкыр улым миңа да сукты. Озак вакыт кулларымны күтәрә алмыйча сызланып яшәдем. Ә киленне бу хәлдән соң әти-әни салып китте. Кемнең генә үз баласын шулай яшәтәсе килсен соң. Һәм менә улым ялгыз калды. Әни мин сиңа ялгыш кына суктым дисә дә, бик шикләндем. Шулай да кичердем үзен. Улым көндәшә, өенә кешеләр җыя башлады. Җәйге елларында туганнары кайтып үгетләп тә карады. Тыңламый. Үзегезнең илегездә рәхәтләнеп яшәгез, миңа катышмагыз ди. Һәм нәтиҗәсе озак көттермәде дә. Көзге төндә аның өе янды. Улым яшәргә миңа кайтты. Ләкин начар гадәтеннән аерып булмый икән шул. Улым эчмә, яңадан өйлән, тормышыңны яңа баштан башлап кара әле, ярдәм итәрбез дип ялынам мин. Ә ул көннән-көн кырыслана, тыңламый. Нидер әйтә башласаң, ишекне бәреп чыгып китә һәм төннәрен кайтмый. Тора-бара йорттан әйберләрне капшыгып китә башлады. Яки вата җиңрә, ишекне бикләп куеп, ятып йоклый да мине кертми. Иртән гафу үтенә, исереп йоклаган мондый. Ә эчсә елый башлый, бәхетсезлегендә башкаларны гаепли. Минем балалар арасында сүз йөрткәнем булмады. Бер-берсен аларга хурлаганым юк. Барсын да тигез күрәм. Туганнарыма да балалардан зарланмыйм. Туктар, акылга килер диеп түздем. Көттем. Ләкин көннән бер көнне тагын да эчеп кайтып өйдәге әйберләрне вата башлагач, мин туктатырга теләп аның янына чыктым. Шунда ул мине бөтен көченә кыйный башлады. Улым, нишлисең, кулың корыр, анаң бит мин синең дип ялындым мин аңа. Ә ул суга гына түгел, типкәли үк башлады. Аңына килгәндә өйдә ята идем инде. Үзе кыртып салган һәм аяк очында елап утыра. Туганнарыңа һәм кешеләргә бер сүз дә әйтмәм бу турыда. Ләкин бу көннән син минем улым түгел. Аллаһ күрсен, чыгып кит өемнән дип куып чыгардым үзен. Оча сөягемне сындырып ярты елга кадәр урын өстендә яттым. Кешеләргә улым кыйнады дип түгел, ә егылдым дип кенә алдадым. Ә ана кеше рәнҗеше тиз төшә икән шул. Бу хәлдән соң брат надан улым үзенең янган өен рәтләгәндә, Ток сугып, уң кулының бармакларын үздерде. Менә шул көннән соң күңелемә тынычлык ала алганым юк. Минем рәнҗешем төште улыма. Улым кулсыз калды. Әни кешенең баласына карата әйткән һәр сүзе хәтта уйламыйча әйткән сүзе дә тормышка аша диләр иде. Дөрес икән. Әниләр, бу яктан бик тә сак булсагыз иде. Менә мин дә улым өчен еламаган бер генә көнем дә юк. Әллә ялгыштым микән? Туганнарына дөресен сөйләмичә дип тә уйлыйм. Ул вакытта улларымның арасы бөтенләй ябзылыр иде һәм фаилемне төрмәгә ябарлар иде. Аннан ул яхшы якка үзгәреп чыгар идеме соң? Киресенчә миңа калса. Хәзер ул үзенең өен торырлык итеп ясады, шунда яши. Бер бозык эчкече хатын кыз алып кайткан. Көндә эчәләр, сугышалар дип сөйлиләр. Мин читтән генә күзәтәм, катышмыйм. Барыбер бер нәрсә дә үзгәртеп булмасын аңлыйм. Улым миңа килми. Дөресен генә әйткәндә, аның гәүдәсен күрүгә мин курка башлыйм. Бер авылда яшәсәк тә, елдан артык очрашканыбыз, сөйләшкәнебез юк. Менә быел кыш чыгарга Мәскәүдәге улларыма китәргә җыенам. Ә кайтуыма Фаил исән булырмы? Әллә мин булмамны белмим. Күңелемнән кичердем мин аны. Шуны әйтү өчен булса да өемә чакырган идем дә, килмәде. Тагын акыл сатырга чакыра микән ни убырлы карчык дип әйтә ди. Димәк, ул миңа үпкәле. Ә ни өчен? Минем бит аның алдында бер генә гаебем дә юк. Бу чиракта мин нишләргә тиеш идем соң? Нигә улыбыз шундый тәртипсезлеккә, тәртипсез юлга кереп китә алды икән? Без ирем белән андый тәрбия бирмәдек бит аларга. Кайда соң монда безнең хата? Мин бу хатны Мәскәүгә киткәнче күңелемне бушату өчен генә язам. Шулай ук сезнең фикерне ишетәсем килә. Мин нишләргә тиеш? Берәр нәрсә үзгәртә алам микән мин бу очракта? Улымны саклап калып, туры юлга кертеп булырмы? Әниләр, сезне Алла сакласын. Төн йокламыйча баккан, җаныңнан артык күргән балаңның сиңа кул күтәрүеннән дә авыр хәсрәт юк ул. Мәрхүм ирем белгән, белсә, оятыннан кабат үләр иде. Ә икенче яктан, аны без тәрбияләгән. Җәмгыятьтә бала өчен әти-әнине гаепләү гадәте бар. Оясында ни күрсә, очканында шул булыр диләр. Ләкин безнең гаилә оясы күпләргә өлге булырлык иде. Әллә әллә язмыш шаяртуы микән? Фаилнең бәхетсезлеге язмышына язылган микән? Менә шундый мең төрле сорау белән тулы хат килде безгә. Һәм хат авторы безне тыңлый. Күңеленә тынычлык таба алмый. Сез нәрсә диярсез? 54 89 21 телефоныбыз шалтыратыгыз.

Язмышлар ярында.
Баланың хәтере калганга борчылма, аңлашырга вакытың күп әле. Әти-әниеңнең рәнҗемәсен. Аларның вакыты күп калмаган дип яза. Зөлфәт Хәким. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Үз баласыннан рәнҗетелгән әти-әниләрдә күп кызганычка каршы. Бу чиракта картлар йортын искә алу да җитә торгандыр. Анда күпме бәхетсез язмышлар бар. Ә бу чиракта хат авторының башка ике баласы итәгатьле. Алар әниләрен хөрмәт итә, шунсы сөенечле. Ләкин уртанчы улы өчен борчыла ана. Кураторов аның упканга тәгәрәвен күзәтү һәм бер нәрсә дә эшли алмау аңа җиңел түгелдер. Ә үзенең гаебе кайда икән соң аның? Ул нәрсә эшли ала бу очракта? Бәлки мондый хәл сезгә дә таныштыр. 548921 шалтырата аласыз һәм нәкъ шундый язмышлы ханым шалтырата да. Ого. Элемтә өзелгән. Яңадан җыя аласыз. 54 89 21 аноним рәвештә шалтыратсагыз да була исемнәрегезне үзгәртеп әйтә аласыз яки бөтенләй әйтмәсәгез дә ярый һәм инде менә әлеге ханымга киңәшләрегезне җиткерә аласыз минем ялгышым кайда икән соң дигән сорауны бирә ул һәм бу очракта нәрсә эшләргә кирәк соң үзгәртеп буламы берәр нәрсәне әллә юкмы кызганычка каршы инде без э, бу хакта Мондый истәлектә тапшыруларда очрашканыбыз бар, аңа психологик аңлатма биреп үткән идек. Шуңа күрә бүген э, психолог белән элемтәгә кермибез. Ә алдагы тапшыруларда әле сөйләшәчәкбез. Элемтәгә керүче бар кабат юк. Кабул итеп карыйбыз, юк икән. Булмый инде. Хәерле кич. Алло, исәнмесез. Исәннәрмесез.
Тыңлыйбыз сезне.
Безнең ләгән гаиләдә шундый ук язмышлы дип әйтер идем мин. Инде хәзер мәрхүм әниебез исән түгел. Безнең үзебезнең абый да шундый булды. Авыр сүз әйтеп рәнҗетте әнине, кул күтәрде. Кешегә эшләп кайтыр ия, кеше сөенә, эшен эшләтә, самогон бирә, аракы эчертәләр. Ән, әтки үлде, әнки бер үзе генә иде. Тоже шулай ук, теләсә нинди сүз әйтеп, нәрсә туры килә, шуның белә атып, болгап ата иде әнине. Пычак белән дәгән. Милиция дә чакырттык. Чакыргач әйттеләр, Ярасы юк, кеше үтермәгән, диделәр. Без берәйбер дә эшләтә алмыйк, диделәр. Шулай булгач, безнең илдә кеше үлгәч кенә, кеше язмышын хәл итәләр. Ялгыз аналарга хет әтиле булса да, Аллага шөкер, без күп гаиләдә үстек. Бер-беребезне аермадылар, бергә карап үстерделәр. Бөтенебезгә бер тәрбия, ул иң олы сөя. Олысы түгел инде, олысы үлгән булган, аннан калганы. Иркәләп үстергәннәр, нәрсә тели шул. Артык эшләтмәгәннәр. Ну, язмыш шулай. Ул әти-әнидән түгел, һәр кешенең үз сансызлыгы, үз аңсызлыгы, дим мин. Матур, чибәр булды. Хатыннары байтак булды, яраталар, хәзер дә ген. Мһм.
Ну, Ә нәрсә нәтиҗә дим, ничегрәк, һәр ничек кешенең үз яши ул? язмышы. Ә? Хәзер ничек яши?
Хәзер дә шулай ук. Салдым. Мхм. Кешегә эшли, кеше эшләтә, кеше көлә. Үзенең гаиләсендә андый булмагач, үзе татып карамаган кеше, үз башыннан үтмәгәч, кеше белми, кеше сөенә генә. Менә мин шуны әйтәм. Бу ханымны, бу апаны, Апа җаным, түземлелек кенә бирсен Ходайдан, дим. Үстергәнсең, тапкансың, баккансың балаңы. Һәр кешенең үз язмышы. Һәр кеше үз язмышын үзе көйли, үзе җайлый, үзе сайлый. Бер кешене дә гаепләп булмый. Бу кешенең дә балалары ятим, безнең дә әгн шулай ук бабиның. Хәзер инде оныклары бар. Бабай булып рәхәтләнеп яшәр иде. Җан өзгәләнә, бәгырь телгәләнде әнкинең дә әгн. Бер әйбер үзгәртеп булмый. Кан тартмаса җан тарта диләр, барыбер ничектер тырмап тора. Гаиләне буш тормый диләр, хәр кешенең үз оясында хәрбер байларның үз кайгысы, ярлының үз кайгысы, шундый бала туры килгән язмышлы кешенең үз ананың үз кайгысы. Нәрсә дим инде. Түземлелек, сабырлык, Хәр кешене Ходай үз урынына куяр. Анар әле яшә. Бер нидән дә гэн ник кала алмыйлар. Барыбер, картайган көндә булса да, ананың ах дигәнен дә гэн төшә диләр. Аллага шөкер, әнки-әтки бәхиллеген калдырган гадер, әлхәмдериллахи шөкер, бүгенгесе көндә җаным сау-сәламәт, яраткан ирем, Тормышым килә, балалар үстерәбез, әби-бабай, Аллага шөкер. Ә менә андый санламаган абыйларга ир, аның кызлары да шундыйдыр инде язмышны, сайлап бирми диләр, хәр кеше үзе кили. Бу ана да бит, күпме бәгырен өзгәләгән, күпме телгәләнгән. Без дә гел ярты төн уртасында кайтып китә идек, шалтырата иде җылап әнкәй. Бер нәрсә дә эшләп булмый. Сукмак тагын кеше итеп булмый аны. Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый, диләр. Бу ханымна хәерле картлык бирсен, калган балаларына бәхетле тормыш белән хәерле картлыкта, тигезлектә яшәсен. Тыныч, чирләмичә гомер итсен, менә шул гына. Башка балаларына тәүфигыйман бирсен. Менә шул, башка теләгем юк. Ә. Баш уже ул баланы үзгәртеп булмый. Безнеке дә уже пенсия уже яшендә булмый, булмый, булмый. Менә шундый фикер. Радиотыңлаучыларыбыз, сездә нинди фикерләр? Димәк, үзгәртеп булмый, бернәрсә дә эшләп булмый бу очракта, ничек бар шулай калсын дигән фикер килде. Тагын ниләр әйтә аласыз? Хәерле кич, исәнмесез. Исәнмесез. Тыңлыйбыз сезне. Бу кешене кодировать итәргә кирәк ныгытырып. Нишләп ул әнисен кыйнарга тиеш ди? Мхм. Ә, сез монда бөтен гаеп эчкечелектә дип уйлыйсыз, әй бит? Эчкечелектә.
Аннан соң или икенче төрле юл. Кадиров, ну, может, үзен кулга алыр, аны Мәскәүгә алып барырга да эшкә кертергә кирәк. Көне-төне эшләсен ул, башын күтәрмичә. Аңа, чтобы эчәргә вакыты калмасын, Ага. төрле начар уйлар килмәсен. Мәскәү бик Шундый ни город ул, әйме? Авылдан килгәч тә вообще морд бөтен ниләрен онтыр да икенче төрле тормыш белән, икенче юл белән кереп китәр. Димәк, аңа яшәү урынын үзгәртергә кирәк. Яшәү урынын үзгәртергә кирәк.
Тормышка максат куярга кирәк. Мин менә максатыма ирешәм дип яшәсен. Ага. Үзегезнең балаларыгыз бармы? Үземнең кызым бар. Кызыгыз бар.
Мөнәсәбәтләр ничегрәк?
Кызым әле тормышта түгел. Угу.
Аллага шкөр ди сез әй бит. Ялгыштым тәрбияләгәндә дигән фикерләр туганы юкмы?
Ялгыштым тәрбия ләгәндә дип. Ул ялгышыңны белсәң, алай ялгышып тәрбияләмә син, шулай бит инде.
Ә менә бу апа үзен... Мин гомерем буе ике җирдә эшләдем. Әйе. Баланы ничек әйтергә, ул нәселдән дә килә инде, геналар дип әйтәләр бит, әйме? Генада булмаса инде ул, эчкечелек. Булмаска да может. Ну, менә аралашкан кешеләр тагын кемнәр? Окружающая среда очень много влияет в жизни, әйме? Ага. Димәк, сезнең әйтү фикерегезчә, әлеге э, әфәндене... Аның бит туганнары Мәскәүдә. Шул туганнары чакырып аны ачуланып, әйбәтләпме, яхшы иттерепме, сөйләшеп, әйме, әйбәтләп Мәскәү эшкә кертсәләр, Март бу хәлләр онмаса, аның тормышы үзгәреп китәр ие, китмәс ие микән дип уйлыйм. Менә шундый фикер.
Кемдер ничек бар шулай калдырсын ди, ә кемдер ярдәм кулы сузарга кирәк, әле бернәрсә дә югалган, югалып бетмәгән дигән фикер дә бар. Хатыны киткән кешенең холкыннан Алла сакласын дигән әйтем дә бар халкыбызда. Һәм менә шулай ук тагын бер мәкаль, Кеше үз гомерен бер елга алга кайгыртса, иген иксен, диләр. Ун елга алдан кайгыртса, агач утырсын. Ә менә йөз елга алга кайгырта икән, кеше тәрбияләсен, диләр. Ә ничек тәрбияләргә соң? Ничек ялгышмаска? Менә бу гаилә, уйлап карасаң, үрнәк, өлге булырлык гаилә булган, ә күрәсез, гаиләдә гарипләр булмыйча калмый. Алло. Алло, исәнмесез.
Исәнмесез.
Бу яңарак кына шалтыраткан ханым әле исерек күрмәгән ул. Шуңа бер сүз дә әйтә алмый. Исерекне кодировать итсәң дә юк ул, барыбер кодировать итәсең, шул ук хәлгә кайта ул кире. Мһм.
Бу очракта нишләргә дисез инде? Бу очракта бу апага сабырлык бирсен Ходай, калган балаларының исәнлеген теләп, шуларның исә шуларда яшәргә язсын. Мһм. Эм, бу Бу баланы хәзер бөкренне кабер генә төзәтә дигән кебек шул гына төзәтә ала. Бүтәнчә берничек тә төзәтеп булмый инде аны. Димәк, эчкечелек белән көрәшеп булмый дигән фикердәсез. Эчкечелек, Кадиров җитеп карасаң да, бары файдасы юк, безнең баштан үтте инде ул. Сезнең баштан үткән хәл.
Үзгәрмәде барыбер. Юк.
Менә шулай.
Күрәсез, әлегә икегә бер. Тагын инде фикерләрегез бар. Тагын нәрсә әйтә аласыз бу очракта? Аралашырга чакына вакытыбыз калып бара. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез?
Тыңлыйбыз сезне.
Менә дөрестән дә әйтәләр. Әгәр дә адәм баласының үз башында булмаса, кодирование ул Кешене терелтү дигән сүз түгел, акылга утырту дигән сүз түгел. Әгәр дә ул кешенең үзенең күңел түрендә мин аек күз белән тормышымны үзгәртим, аек күз белән яши башлыйм әле димәсә, кодирование былмагае чурт булсын, шул ук кала ул. Менә минем дә үз туганым, бер туган энем эчү аркасында авылдан шушында Чаллы шәһәренә эшкә килде. Әйе. Барыбер дә эчүне алга күрә инде. Тормышы җиткән авылда яши. Ну, мондый әнигә Безнең әниебез тоже инде үлгәненә, вафат булганына унбиш ел булды, Аллага шөкер, аңарны ул алай тәрбиясезлән дермәде. Бер вакытта да авыр сүз дә әйтмәде. Ну, эчү, менә минем эчү темасыннан әйтәсем килә. Ә бу апага Алланың иң олы ярдәмнәре бирсен. Менә мин шуны әйтер идем. Үлгәннәрне бит менә күңел түрендә генә саклыйсың да үлде дип уже озатасың. Әйе. Минем киңәшем шуны әйтерием, ул аны онтырга тырышсын, үлде диеп үзенең гомер юлыннан, чиртасыннан сызып ыргытсын. Бар бит аның күз алмасы кебек ике бөртек баласы. Шуларга Ходайдан иман сорап, аларның арасында үзе шулай яшәп матур итеп кенә, менә шундый көндә мин аңа күңеленә тынычлык алыр дип уйлыйм. Мхм. Ә кичерсенме соң ул аны күңеленнән? Күңеленнән кичерсен.
Бала бит ул безнең барыбер дә. Һәрберебез кичерәбез, нинди генә булса да. Ну, ул аны уйласын, үлде диеп. Менә шулай.
Әйе, үлде диеп уйласын, күңеленнән кичерсен.
Ничә яшьтә генә булуга карамастан, бала барыбер бала булып кала торгандыр. Бу фикер белән күпләр, мөгаен, килешмәс тә. Кемнәрдер һаман да. Ничек тә булса ярдәм итү ягындадыр. Ә кемнәрдер менә күрәсез, менә күпчелек очракта бу тормыш тәҗрибәсеннән чыгылган фикерләр яңгырады безгә. Ни кызганыч, ярдәм итеп булмый дигән фикерне алга сөрәләр тыңлаучыларыбыз. Хәерле кичләр, дусын исәнмесез. Хәерле кичләр, исәнмесез. Тыңлыйбыз сезне. Менә бу соңгы әйткән ханым белән мин бер дә килешә алмыйм. Нишлисең инде, үзеңнең туган балаңны үлде дип бөтенләй йөрәктән чыгарып атырга мөмкин. Ул һичшиксез ялгышлык. Ә нишләргә?
Менә нишләргә дигән сүзгә. Тагын җавап табып булмый. Тагын җавап табып булмый. Бу бик авыр хәл. Ходай Тәгалә сабырлык бирсен шул хатынга инде. Менә берничек тә әйтеп булмый. И, мондый очракта берничек тә чыгарырга да мөмкин түгел. Чөнки хәзер. Иптәшләр дә бик нык боза. Алар не столько менә әти әнине тыңлый, сколько иптәшләрне. Аннан шәһәребездә менә күпме точка автоматлар бар. Аны бөтен кеше белә. Әнә ул наркотиклар, алар уже минус. Менә ярты Менә шушы шәһәрнең 60 проценты әти-әниләр страдает менә шушы автоматтан, наркотиклардан. Ул автоматларны бер көн җыйсалар, бер-ике атнадан яңадан урынына китереп утырталар. Күпме халык җылый, күпме әти-әниләр җылый менә шулардан. Менә шулар белән көрәшсеннәр иде шәһәребезнең менә. Ну, ничек дип әйтергә менә, олы кешеләр. Аңлашылды.
Менә. Аңлашылды фикерегез. Инде җәмгыятьне дәваларга кирәк дигән э, фикер туа бу очракта. Э, Гаилә инде ул җәмгыятьнең бер буыны. Бөтен тәрбия гаиләдән башлана дибез, ләкин кайсы очракта әти-әнине гаепләргә, кайсы очракта җәмгыятьне соң. Әлбәттә, фикерләр күп төрле һәм соңгы шалтырауны кабул итәрбез. Алло,

Мин баламнан качтым, хәзер аның кайда торганын да белмим, менә шулай иттереп яшим. Ә сезнең ничә балагыз?
Шушы бер үк.
Бер бала.
Ир бала иде, әй бит? Әйе. Әһә, ул сезгә кул күтәрде. Әйе. Нәкъ шундый тормыш бар. Ә сәбәбе нәрсәдә дип уйладыгыз? Үзегез менә нинди фикергә килдегез? Менә шушы эчүчелек аркасында, барысы да. Ә хәзерге вакытта сез аның кайда икәнен белмисез алайса? Беләм кайда икәнен, мин аралашмыйм. Менә шулай. Ул да килмиме?
Юк, юк, юк.
Без адресларны әйтмим, белмибез. Ничә ел инде моңа? Ну, аралашмыйбыз бер ел. Ә киләчәкегез ничек күз алдына китерәсез? Гафу итәчәксезме? Сссстт, итәрлек түгел.
Итәрлек түгел дисез. Юк. Бик күп күрсәтте. Бик нык рәнҗетте.
Бердәнбер бала. Бердәнбер, ия. Бу апа, шул киңәшем, барсын Мәскәүгә, ике бер дигән баласы бар, торсын шунда рәхәтләнеп.
Искиткеч. Аның каядыр барырга җире бар, тагын балалары бар. Искиткеч, сезгә Алла ярдәм бирсен. Монда ниндидер бер чарасызлык күз алдына килеп баса, Алла сакласын. Инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, программабызның бүгенге чыгарылышын төгәлләрбез. Алдагы э, тапшыруларда без э, психологик аңлатмалар биреп үтәрбез моңарга. Әгәр инде тормыш тәҗрибәсе түгел фәннән чыгып берәр инде яңалык ала алсак, әлбәттә. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтнең иң чытырлысы, иң чытырманлысы гаилә тормышында диләр, әйбәт. Андагы катлаулылыкны читтән генә төшенеп, читтән генә күзәтеп һәм төзәтеп тә булмый. Үзең шул хәлгә төшсәң дә аңлый алмыйсың хәтта. Гаҗәп нәрсә, гаилә тормышы. Аңлашырга язсын сезгә. Язмышлар ярында тапшыру сездән хатлар көтә. Аноним рәвештә язып җибәр аласыз. Безгә килсәгез дә була. Үзегез белән күзгә күз карап сөйләшербез, язып алырбыз. Телефоннан шалтыратып бәян итсәгез дә була. Һәм әлеге тапшыру атнага бер тапкыр эфирга чыга. Э, атнаның теләсә кайсы көнендә булырга мөмкин, ләкин вакыты бер, 22 сәгать 15 минутта. Ә кемдә кем тапшыруын тыңлый алмаган, Э, кабаттан тыңлап карау мөмкинлеге бар моның өчен күңел радиосының сайтына кергез күңел радио нокта ру сайты э, анда безнең тапшырулар архивында бу тапшыруларны э, табу һәм тыңлап карау мөмкинлеге бар җырдагыча һәр гөлнең үз чәчәге һәр кешенең үз күрәчәге диләр матур киләчәк язсын безгә